Ndo livhuwa vhukuma, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha re vha tsini na u phuletshedza malugana na u langa tshiṅwe tsha zwivhangi zwa vhulwadze ha khangwa vho bveledza philisi ine i khou lavhelelwa uri i nga thusa u thivhela u huvhadziwa ha dzisele dza vhuluvhi zwine zwi a livhisa kha thaidzo ya khangwa. Musi vha tshi khou ita tsedzuluso kha mbevha, Vhorasaintsi vho wana uri philisi yavho i a fhungudza u xelelwa nga dzisele dza vhuluvhi nahone i a thusa kha u tshila lwa tshifhinga tshilapfu. Tsedzuluso yo ganḓiswaho kha Cell Reports Medicine yo rangwa phanḓa nga ETH Zurich kha ḽa Switzerland. Vhasedzulusi u bva Geosciences Barcelona vha ri vho bveledza maitele maswa a u ṱola u kuvhangana ha gese dza thavhandubi dzi re fhasi ha mavu. Vha ri maitele avho a shumisa datha u bva kha phosho ya u dzinginyea ha mavu. U ya nga tsedzuluso, Maitele maswa a ḓo thusa u khwinisa sisiṱeme dza u sevha vhathu nga ha u thuthuba ha thavhandubi. Ngudo yo ganḓiswa kha dzhenala ya Nature Hazards and Earth System Sciences. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshila na vhuholefhali ho yaho nga u fhambana. Vhunzhi ha avho vhaholefhali vha ya kundelwa u tshila sa muthu muṅwe na muṅwe. Martha Bimpho u bva kha shango ḽa Dididi, ndi muṅwe wa vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali. Mathabi u ri o bebwa a si na zwanḓa, fhedziha u sa vha hawe na zwanḓa a zwo ngo mu thivhela u ṅwala bugu dzi swikaho mbili. Bugu ya u thoma ndi ye Mathabi a i ṅwala nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili nthihi ine ya pfi Life Worth Living, ine yo katela khaedu dze a ṱangana nadzo musi a tshi khou tshila na vhuholefhali. Bugu ya vhuvhili Ndi Wet Wood Still Burns, ine ya vha bugu ya ṱhuṱhuwedzo. Mathabi o amba hezwi. Tenda. Hoyunoni ane a khou amba ndi Mathabi Mpho. Ndi muthu ane a khou tshila na vhuholefhali, ane ha na zwanḓa zwoṱhe zwivhili, o bebiwa o tou rali. Ndi muṅwali. wa bugu mbili bugu yo thoma i khou pfhi life worth living ine heyo bugu yo vha i tshi khou tou angaredza vhutshilo na dzi khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou aluwa um u swika hune nda vha hone zwa zwino nda ṅwala iṅwe heinoni ya vhuvhili ine ya khou pfhi word to word still burns. zwine zwa khou vha zwi khou ḓi tou amba uri nga tshivenḓa um khuni nṋu um dzi kha ḓi duga ine ndi bugu ine nayo ndi ya ṱhuṱhuwedzo i tshi khou tou ṱuṱuwedza eh, vhathu nga u angaredza muthu muṅwe na muṅwe um uri naho muthu a khou ṱangana na nyimelo ifhio na ifhio um muthu a nga kona u, u bvelela vhutshiloni, fhedzi e- ene muṋe a ḓivhudza a tenda kha uri ihina nangoho hezwinoni zwi ḓo fhira, ndi ḓo khunyelela kha zwine nda khou ṱoḓa u khunyelela khazwo. Eh, bugu heinoni ya i vha i khou tou ṱuṱuwedza, i vha i khou tou ṱuṱuwedza eh, vhathu kha uri vha songo give up, vha songo laṱela thavhula kha vha ise phanḓa na na u lwela u funga mulilo kha zwine vha khou ṱoḓa u swikelela vhutshiloni ndaa a guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one